Siz de sağ oluñız. Bugün biz ne pişirecekmiz? Bugün men tüşündim, siz programmağa davet ettiniz meni, ne pişireyik dep. Ve desert seçtim, çünki men bilem, bütün balalar tatlı şeyler seveler. Bizge bunıñ içün ne kerek? Bunıñ içün bizge un kerek. Mısır nişastası kerek, şeker kerek, kakao kerek, vişne kerek, slivki kerek, qaymaq degen tatarcası, yımırta kerek, soñ peyner kerek ve çilek kerek. Keliñiz, başlayıq. Başlayıq, balalar. Maña kerek şimdi çanaq. Çanaq kerek, şimdi biskvit yapacaqmız. Balalar, kim yumurta qıracaq? Men. Yahşı, qır. Maşallah, sen mında qır, çöpüni.

Maşalla. Endi bizge mikser kerek. Esma, ketir bizge mikser. Yahşı. Bilmirim. Tatlı şeyler çoq pişiresizmi? İe, tatlı şeyler çoq pişirem. Menim qızım seve tatlı şeyler, onıñ içün çoq pişirem. Eñ sevgen suyu nedir? Eñ sevgen tatlım, Napoleon. Bilesizmi o öyle tatlını? İyi, bilemiz. Maşallah. Aslan, şimdi bizge o mikserin uçlarını ber. Endi taq, davay sen taq, sen aqaysıñ, taq. Maşşalla. Bunı, bunı. Maşşalla. Endi onı çırpmağa kerek. Esma, sen başla, soñ Aslanğa berermiz. Qaçqa qoyayım? Endi baştan sen birge qoy, soñ dörtke qoyarsıñ. Endi dörtke keç. O, maşallah, balalar! Köpürttiniz yahşı yumurtalarını. Nasıl güzel şey oldı bizde. Şimdi unnı, kakaonı ve Qabartma tozunu qarıştıracaqmız. Aslan, qaşıq ber bizge. Ee, men alayım, soñ sen yaparsıñ. Bizde un, kakao, kakaonı sep anda, amma qaşığını al. Bütün kakaonı anda sepersiñ. Ana, endi men qaşıqnı senden alayım. Qabartma tozunı böyle çevir. Yoq, yoq, yoq, sen onı anda qoy, yarısını. Olursa yarısını qoymağa. Aha, oldu, oldu, oldu, yeter bizge. Endi qaşıqnı al, yavaşça qarıştır onlarnı. Nasıl işnen oğraşasız? Men aslında tercüman. Men Türkiyege kettim, anda universitetni bitirdim. Türk tilini bilem ve tercüman olıp çalışam. Endi bizde un azır kakaonen. Endi bu qarıştırayıq bunı. Bunı sağa bereyim, al. Bunı da alayıq mından. Qarıştırayıq. Mağa tayaçıqnı berersiñmi? Sen bunı anda qoy. Maşallah, balalar, men qaşıqnı sağa bereyim. Tayaçıqnı, e. Ber mağa. Men şimdi sizge kösterecem, balalar. Onı yavaş-yavaş qaştırmağa kerek. Çünki biskvit tüşer, eger yavaş qaştırmasañ. Baqıñız, böyle. Ve bunı sepem. Men sepeyim? Mümkün? Yaxşı. Yavaş-yavaş qaştıramız. Men bellesem. Türkiyede meraqlı vaqıalar oldumı? E, oldı, bir qaç kere oldı. Şunda añlatayım sizge. Yavaş-yavaş bunı etip de añlatayım. Men sağa bereyim şimdi, Esma. Sen qaştır, yavaş-yavaş, bir elinen, a men sağa sepeyim bunı. Yahşı? Kakaonı, unnı ve añlatayım. Biz yeni türkçe ögrenmege başladıq ve bir yurtta qalamız. Yurt bu obşejitiye, bilesiñiz, ya? Anda türkler, qızlar evge qaytalar epsiler, subota künü, cuma ertesi künü. Biz de anda qalamız. Bir kün, biz on yedi yaşındamız, altı qız Qırımdan qalamız anda. Bir kün muzıka açtıq, oynamağa başladıq, külmege, oynaymız öyle, şeñ-şeñ biz de. Soñ aşağıdan bir türk qızı keldi. Kire bizge ve soray, Qızlar, iyimisiniz? Bilesizmi, iyimisiniz türkçe ne anlamına kele? Bilesizmi? Yoq, bilmeyim. İyimisiniz, bu yahşısızmı? Amma bizim hatıramıznı sormay, o bizge siz aqılnımı cöydiniz dep bizge keldi aytıp. Biz de yeni-yeni türkçe ögrenemiz ve aytamız. Eki söz bilemiz, özür dilerim, bu Bağışlañız demek. Ve teşekkür ederim bu sağ oluñız demek. Ve biz özür dilerim yerine teşekkür ederim dedik ve özümiz külmege başladıq. O qız bizge nervalanıp ketti soñ. Böyle vaqia oldu. Pek meraklı. Şimdi bunı qaştırdıq, endi bizge kerek tava. Tava. Güzel. Biz suvuq tavağa şimdi onıñ hamırını qoyacaqmız, amma sobanı açmaq kerek. Sizge qaç qaç mında? Doquzğa cüz. Dörtke öyleyse qoyunız. Balaban soyunı. Güzel. Endi mağa teran su kerek. Su? Terenç. Bir damla. Ne içün sorasañız, mında yapıştırayıq onı. Terenç. Yeter. Esma, mında yerine qoymağa kerek. Yapışsın dep, da, su, suvnı qoydıq. Yapışacaq öyle. Endi yavaş-yavaş bu hamırnı mında qoyayıq. Tökeyim? Ee. Maşallah. Tayaçıqnen yardım et, bütün yerlerini sil. Eñ sevgen fen ne edi? Eñ sevgen fen, eñ sevgen dersim, bu qırımtatar tili dersi edi. Şimdi bizde qızdı endi anda da. Tavanı qoyamız. Qabağını qapatamız, tavanı qoyamız anda ortağa. Endi o yavaş-yavaş pişecek. Ocanıznı seveydiñizmi? Ocamı pek seveydim. Menim ocam qırımtatar dersi Ekrem bey Gafarov. O, bizge qırımtatar tiline sevgi aşlay edi. Ve Mektepte bar, kimileri yahşı oquy, kimileri yaman oquy. Yaman oquğan balalar derslerge kelmey edi. Amma qırımtatar tili dersine er kes kele edi, yaman oquğanlar da, yahşı oquğanlar da. Çünki o, yahşı baa bere edi olarğa. Dört bere edi, beş bere edi, bunıñ içün olar kele edi. Bizim ocamız Alladan bir oca edi. Bizge qırımtatar oyunlarını qoyar edi. Stenka kibi, teatr kibi. Bizge rol bere edi ve biz rol alıp, soñ sözlerimizni ayta ediq. Ve bu oyunlar, oyunlarnen biz bütün Qırımda, Simferopolge, Aqmescitke, Qarasuvbazarğa bara ediq köstermege bu oyunlarnı. Şimdi balalar konfitür yapayıq. Vişne qoyacaqmız bizim tatlığa, desertke. Bunıñ içün mağa qazan kerek. Daa ne kerek olacaq? Daa nişasta kerek olacaq, şeker ve suv. Qoyayıqmı endi? Qoyayıqmı? Şimdi vişne qoy mında, Aslan. Çıqmaymı? Ha, yahşı. Endi nişasta qoyayıq. Sen qoy, Esma, nişasta mında. Epsini qoyayım? Epsini qoy. Ve suv qoyayıq. Ve ateşke qoyayıq.

Sağ ol, Esma, sen qaçtır onı. Bir qaynağance bir beş daqa kerek onı qaçtırmağa. Sulu-sulu öyle olsun. Bizim tatlımığa, tatlımızğa yahşı kelir. Bir şeyden qorqasızmı? Oy, ey aslan! Qorqam, çoq şeyden qorqam, amma eñ qorqqan şeyim, suv, deñiz. Ne içün? Çünki deñizden qorqam ve bu yaşqaça yaldamağa ögrenip olamadım. Ta vişnelerimiz qaynamay. Ne içün üle vişnyalarnı aldıq? Bular azır magazinde satıla. Aşları yoq içinde, bunıñ içün onı aldıq. Balalıqta nasıl aşlarnı sevmey ediñiz? Nasıl aşnı? Meselâ, şorbada, qaynatma şorbada men havuç ve biber sevmey edim. Onı ata edim. Yoq, atmay edik, biz babamızğa bere edik. Vişnemiz endi azır. Endi onı qoyamız mazağa. Yahşı, maşallah. Endi suvusın dep, bu vişnelerimizni başqa savutqa qoyayıq. Qazanda tez suvumaz. Böyle dülber vişnelerimiz olacaq. Şimdi qazannı al ve bu vişnelerimiz suusın Ceren. Endi biskvitimizni baqayıq. Aç. Qapat. Endi bizim Biskvitimiz pişkendir, bir baqayıq. Sıma. Pişti. Alayıq mında. Teranta yandı. Amma bunı kesermiz, bir şey körünmez. Musafirler körmezler. Soñ endi şimdi bu suusın biz krem yapayıq. Yapayıqmı? Eñ baştan mağa kerek çanaq. Çanaq. Soñ qaymaq qoyacaqmız. Qoy, Aslan. Bunı al o masağa. O masağa al. Yahşı. Maşallah, Aslan. Endi kremanı qoydıq, endi onı çırpmağa kerek. Mikser kene bizge kerek. Sen uçlarını ber, Aslan. Mikserin uçlarını. Eee, yahşı, taqayıq olarnı. Sen mında bas. Bunda qoyayıq. Soñ yapayıq, Esma, al. Qaçqa qoyma? Şimdi birge qoy, teran qarışsın. Soñ dörtke qoyarsıñ, beşke. Bu qaymağımız şimdi. Endi penyarımıznı qoşayıq anda. Aslan, qaşığını da ber. Mümkün olsa. Sağ ol. Özüñ qoyacañmı, men qoyayimmı? Siz qoyasız. Yahşı. Soñ pudra şekeri kerek bizge. Tayaçıqnı qoyayıq. Kel. Maşşalla. Qoy anda. Eki elinen tut. Maşşalla, balalar. Endi qaştır. Bir men qaştırayım. Yahşı. Birge. Dur, çanağını tutayıq. Yeter! Endi krem azır. Endi mikserni alayıq bundan, balalar. Mine, sağ ol. Endi biz biskvitimizni parçalayıq. Maşşala, biskvitni ketir sen. Sağ ol. Şimdi biskvitni aldıq, endi onı parçalayıq. Mümkün onı pıçaqnen parçalamağa, mümkün elnen. Başlayıq? Siz sevesiñizmi parçalamağa? Yardım eteceksinizmi? Ye. Siziñ arzuñız barmı? Arzu, er insannıñ arzusı bar. Menim de arzularım bar, çoq. Amma eñ çoq istegenim şey, er kes sağlıqlı olsun. Qızım da sağlıqlı olsun, bütün balalar dünyada sağlıqlı olsun. Ya, siziñ arzularıñız barmı, balalar? E, bar. Ne arzusı, Aslan? Hirurg olmağa isteyim. Esma, ya sen kim olmağa isteysiñ? Men de bilmeyim. A, güzel. Soñ sınıfta beş, yani doquzıncı sınıfta ögrenersiñ. Peki, ögrenmesiñ. Anda biz endi onı azırledik. Endi er şeyni azırledik, endi kremni toldurayıq bu çuvalçıqqa. Tolduracan? Men tutayım, sen toldur. A sen krem içün sautlarnı mında ketir, qoy. Toldur onu, toldur. Tutma onu, tutma. Hmm. Qoy. Qoy, sağa qoy. Evde yapsanız, qoyu yaparsınız. Mında şingen oldı. Ye-e-ter! Anı uçunı kesmek içün maqas kerek. Endi maqas. Men keseyim? Şimdi aqacaq o. Ana, şay. Endi qoyacaqmız. Qoyasan, yardım et mağa. Maşallah. Teran qoydıq. Esma, endi bu tarafqa kel, sen keksni qoy, biskvitni. Kel. Kel. Biskvitni qoy anda. Mında? İyi. Hoy, ta hoy. Ta hoy, e. Aslan, aç oldun, allem. Endi vişnemilerimizni qoyayıq. Qaşıçıq alıñız. Aslan, ber qaşıq. Sağ ol. Vişne al özüñe, e, ve vişneni anda qoy. Bir-eki vişne olsun ve suv-suv olsun. Sen qoy. Suv olsun. Uhmm, maşalla. Ta qoy. Bizim keniş savutlarımız, bunun içün çoq vişne qoysaq da güzel olur. Kenarçıqlarına da qoy. Endi krem qoyamız. Bunı qoyuñız. Aslan. Pek basma mende şimdi töküler mında. Er yerde olsun dep. Şimdi Esma Aslan siz daa hamır qoyuñız. Maşallah. O qadar çoq qoyasıñ, Aslan. Endi vişneni qoy. Ana, Aslannıñ alğanı yeter. Sen qoyacañ. Vişnelerini de qoy, suvun qoyasıñ. Maşşalla, maşşalla. Siz tecrübeli balasıñız endi.

E, pek lezetli oldı, sağ oluñız. Aş olsun, balalar. Aç oldım programmamız soñuna keldi. Studiyamızda Naile hanım Seydametova oldı.